judge salary will be increased e come be like say na only to be judge na be the profession wey e dey because before you even reach judge you will be a lawyer you will be this you will be that you get judge come be like the the peak of the whole career why dey talk this now as we dey yarn wike don reiterate again o he say no fct judge will live in rented apartment by 2027 We be 89.9 Yanga FM. Oi, oi. oh God, who go believe say I dey smile yeah, based on the trials and tribulation wey I don face for only today. But notwithstanding, as I talk before now, why we be men because on top all these arrangements when they solve our personal life, um, we go still deliver our responsibility still deliver for di family still deliver for di society still deliver for those who dey depend on us wey no be our family at di end of di day notwithstanding welcome back 89.9 yanga fm station wey sabi na you position put live and direct my name na rambi i dey very happy and pleased to meet you i hope you share di same feeling but if not abeg pack well not get energy to dey follow you dey go back and forth but then again time don reach for us to kick off the tori wey matter segment and um, before i get to share the story of my trials and tribulation for today monday uh, more go into wetin dey sup for the country nigeria a lot of imbalances dey happen for the country nigeria a lot of uh, development not necessarily in general but for some certain few individuals or also rather for some certain uh, institutions they go on you get and um, e dey raise uh, some certain le level of eyebrow right so first of all i believe say so i, I get just three to focus on the first one na asu strike uh, and the reply to government sorry the reply by the government of no work no pay that one na one then the second one na um, a new development wey concern inec you remember how a couple of weeks back how i let una know say inec open the continuous voters registration portal right and dey welcome eligible people who don clock 18 or who never register since to come and register yes there's an update on that and i'm really impressed with the numbers being given based on this recent uh, continuous voter registration when just show uh, uh, saw a couple of weeks ago not too long ago you get that one and one and this i go want your feedback on then the third story wey also matter concern judges for the country nigeria and the good work wey fct minister who in one way or the other is working on behalf of the federal government dey do for the life of the judges to this as i dey here now i dey regret say why i no study law maybe by crook or by way or the other i don't know if i don't if i don't fall no i never reach the age to become judge but i would have been close to it god don dey wonder that mistake i make because he must permit me this is my personal opinion the most uh, i no know the terminology to even use right now the most taken care of no that english not correct the most oh the most beneficiary of this particular administration of wike na the judges since this administration come every day now dey hear judges will receive us judge salary will be increased e come be like say na only to be judge na be the profession wey e dey because before you even reach judge you will be a lawyer you will be this you will be that you get judge come be like the the peak of the whole career why dey talk this now as we dey yarn wike don reiterate again o he say no fct judge will live in rented apartment by 2027 that means all of them don get their personal sweet duplex i no know or mansion may i put am that way and i come dey wonder run be you no make mistakes o oh. by now you would have been say my lord i i oppose that na be no be so dem dey talk am.

easily bribe and dem no go dey manipulate uh, the last uh, hope of the common man which is uh, uh, the court of law you get so whether na that one be the only motivation behind taking care of them i no know because according to the fct minister might just delve deep into wetin yan o mm -hmm. no say dem don dey build their house since then oga minister of di federal capital territory yeson wike don yarn say president bola ahmed tinubu will ensure that no judge of di fct so wetin go come happen to di rest judge for di rest of di six states judges of the rest of the system are you guys well taken care of mona talk now mona also na governor because wike dey take care of the one for fct o because na there all the matter dey fair end you get after una own don fair pass you get but anyway just to go back to the whole arrangement he say

Let me also say what Mr. President has done for the FCT. Before the first tenure of Mr. President ends, no judge of the FCT will be living in the rented quarter. I said before the first tenure ends, no judge of the fct you know at wike dey talk e dey do repetition well well so na why i dey repeat wetin e don first talk before say no judge of the fct high court i didn't say federal high court o oh. i didn't say national industrial court o oh, but of the fct high court more than not go dey fit say una dey entitled to dem don baba fẹ let una know say he no dey talk about those other one na fct high court will be staying in a rented apartment because by then they will have their own houses to their self

for di institution called inec some still believe or majority still believe that their vote still count or we continue to count or we one day count you get why because they are different set of human being na why i use those different terminology you get me so according

to october twelve twenty twenty five dem say dis figure come dey released by di commission today monday say di online pre-registration process actually kick off by uh, august eighteen 2025. Say according to the update, say 3.8 million of the pre-registrants were female, representing 52.28%, while 3.5 million were male, accounting for 47.72%. That's to say even women they more ginger to get their voters card i no wan believe say na because say you need am for bank verification not be him mm -mm. there are other ones you can use nin for that so i wan believe say you solely take out your time to register because you wan cast your vote come 2027 i love this i wish the number can increase because i even feel say we dey even dey under vote sef according to our population because how can how, how can not less than thirty million nigerians be deciding the fate of who becomes nigeria president was the number even up to thirty million in twenty twenty three uh, election I, I don't think so because if you accumulate all the numbers of all the presidential candidates i'm not sure say e reach thirty million correct me if i'm wrong though i'm just saying i dey calculate off my head right now cannot say oh, ten million seven million five million two million one million e no reach e no reach e no reach no ask me who get two million that one no concern you you suppose dey aware since then but then again election don pile up so this na the latest um, update from my neck uh, and um, they say the majority mona here oh this na the interesting part right now which dey make me happy they say the majority of these pre-registrant uh, fall within the youth demographic, with over 5 million between the age of 18 and 34 now they register and a total of 1.8 million were identified as students and 168,000 were person with disability even person with disability wan make sure say come 2027 when he cast a vote because he get why he dey touch everybody i love this

lagos when e get the highest population what are we doing in lagos 500 na we come third for people when they pre-register oh. but anyway i i i for say me i go go in but you can find all this breakdown later on um, that's to say uh, the numbers of people who probably might vote come 2027 don dey increase before these people finalize all their uh, uh, uh, uh, registration and also get their voters card before 2027

on top say una dey strike that the federal government dey tell aso members right now that's to say one to explain nigeria problem sometimes dey tire me because we have been here before i wonder where we are going back here because the no work no pay as a result of strike wey happen not too long ago e share wetin asu dey fight for now say make federal government no dey do like that again but here we are now with no work no pay so e just be like say we dey roll in a circle no roll in a circle no that thing no correct roll in a circle they don dey roll they dey roll for circle we dey we dey waka round uh, uh, we dey waka round circle my head dey slow just manage am as you see am but i believe you get the point but then again

Baasu for the last two years. Correct me if I'm wrong. I, I, I just dey try one uh, remember some of the last. Uh, the, I'm not sure. I'm not sure they don't do any strike this year. Correct me if I'm wrong, but I think that the first time so go they go on strike. And I, a couple of weeks ago, I be the one pra praise the minister of education. Say, oh, he they always go head to head to make sure say he resolve this issue. May not end up for strike, but here we are right now. warning strike don kick start whether dem call am off in coming days we'll get to find out and i go let you know but that that na all and all i fit share with you at this particular junction right now uh, as i dey always talk am uh, um, time no dey always there enough for us to take uh, waka around the stories wey matter all the news wey matter but i believe say we don do our best and you get the pictorial view but then again we dey move to the next hour right now. Um, uh, which is uh, Office Palaba. So don't go anywhere. My name is Tirume Ward of Bob M. Saran B. 89.9 Yanga FM station with Sabi. And normal, normal, if na see no matter the pattern wey you dey carry dey come we dey run on a normal different pattern. we be eighty nine point nine yanga fm.